All my return I appreciate you guys yes I'm loyal if you never subscribe subscribe to this YouTube uh, channel okay this my channel I dey talk about tori I dey knack am with Nigeria pidgin English broken English okay today I bring this our brother hmm, the story go touch you now I go love make una watch am little uh, uh, part make una watch the little video for my video and I fit go straight to the owner channel so that make una go watch am full video for there a lot of things dey when i wan try chook my mouth you know when we go see mostly we the africa when we go see as somebody who look dirty for street we always criticize that person ah e dey craze ah e dey do this ah e dey do that many people they don't know ask no a lot of china don dey talk about different health issue wey e go fit cause somebody you know e no know what to do e no know how to dress himself again, he no know how to control him or herself again. I go love make una watch this man when he go trek all the way from Obahi go Unibe, go sit down there, he go feel say he dey class, he dey attend he dey attend class. Let's watch the man first before we drop our opinion. This video will make you start seeing things and people

This is so amazing guys so I wanted to go buy him food but because he will not leave class for any reason he wouldn't go with me to go look for the food so I decided to go look for the food for him by myself. my people i hope una hear am and una watch the uh, video let me uh, call the person name tay one that is t-e-y one t-e-y tay one Na her channel I for see am, you guy go fit go her house go watch am full. My people the reason why I bring this uh this our brother video come my channel is because you know when Africa, I don leave Africa then I don leave Europe, when they see somebody like this dress like this, e look pattern, they always call them names, they always call them winch, they always call them, you know, they always call them all kind of name. But if na abroad, as this man be, he get, in fact, he get uh, joy to go school. he I no know wetin I go talk. He go he go trek all the way from Kpobahi to Unibe. Those who dey Benin, una go understand the distance between Ikpobahi to Unibe just to attend school. Our government, una no dey see dis kind person wey una go infact go take care of. I believe sey if na abroad dis kind person dey, Government no leave am like that. They go, in fact, they go take care of am. He go even be somebody in the society. They no just leave am like that. When they see uh, the joy when he get to go school, he get as they will take take care of am, program am for one thing when you know say he go feed dey do. Now here, you now see the handwriting. You now hear when he speak. You now hear when he talk. Many of us for Africa, what they call the name, Anything can happen, maybe too much thinking na im make dis man be like dis now or maybe something shock happen to him, no medical treatment, no medical care, dem just abandon, dem go say na e don dey take um kolo or something maybe na person wey e just say let me try those things wey dem dey try to take, e head turn, no treatment, dem go dey call am na win, na winza, na krokro, yes. Some pipu, I don see some pipu for dis um country wey me dey, dem just say make dem test, dia head turn, government enter, dem go take care of dem. But our country, nothing like dat. Imagine dis kind of man wey get love to go school, who know book, nobody dey dia to cater for him. to take e no be even say dem will get the hospital of um make dem dey make dem dey take care of um health or all those their mental if you reach there you go hail if you reach there in fact na double dem go add more upon that their sickness the maltreat na in fact but if you reach this western world o Everywhere clean, dress dem, in fact clean, our the area clean. I wish our country one day, I know say we still dey third uh, uh, third uh, world country, oh, I know, but I can't wait make our country still be like at least second, if not will be first, at least second. I wish so. Because this kind man who get law for school, who know left from his right,

Na the same breast na im una suck, na the same womb na im una dey before you start your own, before you come get your those your children. May God forbid something happen, dem go still need all those your sisters, your siblings. Una say e no concern una again, some not all. I don start my children, I don start my own family but you forget your family, your first family before your. I just dey talk no general because this kind of a man e get family, Imagine na better car or e rich, you go see im family surround him or maybe dem don try their best na im even make him dey no see face but if dem no try their best this kind person na small touch na im dem go touch touch am e go come back to im sense. Please if you know this man and you be one of his family and una neglect am like this e no good make una try make una work towards it except una no get. I pray make God as this our sister as me see showcase am for my chine people when dey Benin when dem know this man when you get pleax reda help by reda help you go fit carry am go sacatrik hospital yes make dem take care of am make dem treat am person when dey outside na just small no wine na him dem go na him just comot person when you know say him no him him him him wan write he say him dey school Say he no wan leave him class wey that our sister say he wan buy am food. He say he no go leave him class oo if na food he wan give me my belle is open to eat it but for me to leave this my class I will not leave the class he was busy writing busy writing if you dey out there you always see everybody wey look dirty as a winch please withdraw that your thinking out of your mind some people really dey there dem know book dem no be say book dem no be winch condition make dem to be dat thing some people maybe dem lost the best thing their brain just whine am if dem no see somebody who stand by dem don finish some people maybe take take take take e make their head twin no be everybody wey just look dirty na dem be wi wizard if you be dat person wey dey always dey think bad thing please double take clear that your things out of your mind okay you our sister when you do this video when you go buy food for him may the almighty God keep protecting you I know say your that your channel e dey about those things yes I believe maybe na your content when you see the create but you, you use your time and you use your money for pocket to take buy this man food you will never lack lack will not be your portion I pray as you showcase this man may the helper of God locate him who go take care of am, change him life, if you no even give am money at least make he get him sense back na my my prayer, you wey you showcase am I pray you will never do the one that will put you in problem oo, you know some people when you try say I dey come make you help am some people go see am say you dey use am dey make money talk go start or some people go come dey drag you I pray make you no ever fall victim for all those kind people hand as you dey try to showcase dem on social media if one person go see am you know to get interest to invest or to touch their life, I pray may the favour of God follow you, may the guidness of God guide you as you dey do this thing because this work wey you dey do so, infact I don't know what to talk, the only thing wey I go tell you, keep doing it, keep showcasing them, we no know who be who wey go see this video, wey go locate this man to um no assist him for medical, for treatment, for anything at all. My people, na this one I get to talk. If you never watch that video, head to her house and watch it full, okay? I'll see you now in my next video. If today na your first time of coming across my YouTube channel, my channel name na Naija Daughter TV. I'm a mommy of two Nigeria pikin. I dey stay for France. I dey knack my long my talk for here with Broken English I get two channel Esther Family TV that channel I dey do vlog me and my family I dey make my daughter hair I dey do a lot of things I dey cook for that Esther Family TV you fit still follow me there subscribe to my channel I do appreciate all my return if I don appreciate na wetin I get this video make you dey dull now no now na no na daughter na no na sister eh yes sometimes it's like that okay.